Hormatly watandaşlar, eziz türkmenim! Ýurt daşynda işleýän türkmenler, men bu gün bir-birden siziň hemmäňize ýüzlenmekçi. Meň her bir sözümi, beren soragymy pikirleniň haýyş. Gynansak-da, biziň halkymyz Watana bolan söýgi, millete bolan buýsanç, türkmeniň tämiz ahlagy, ar-namysy ýaly köp zatlary ýadyndan çykardy. Siziň köpiňiz Ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym diýen gynansak-da elhenç atalar sözüniň ýoly bilen ýaşaýarsyňyz. Diňe şu güni gaýgy edýärsiňiz. Siziň sabyrlygyňyza men haýran galýaryn. Watanyň şu güni ertiri hakda hiç pikir etdiňizmi? Nämeler bolup otyr? Bu gidişde näme bolar? Oýlandyňyzmy Ýekeje Sapar? Siz bu günki ýaşaýşyňyzdan razymy? Şunuň ýaly dünýäden gitmäge taýýarmysyňyz? Adam ömrüniň örän gysgadygyny, ol ömür abraý bilen ýaşamak hakynda pikir etdiňizmi? Haçana çenli? Haçana çenli beýdip ýaşajaksyňyz, aýdyň! Men aýdaýyn. On sekiz ýaşdan otuz ýaşa çenli ýaşlar sizi ýüzlenýärin. Okuw bahanasy bilen ýa başga ýol bilen Türkmenistandan çykyp, ýurt daşynda enteýän ýaşlarymyz. Siz bir ýerlerde işläp üç ýüz dört ýüz dollar aýlyk alyp ondan azajyk bölegini ýurda ýakynlaryňyza iberip biraz köpräk işläýin pul bolar diýip on on alty sagat işläp soňam öýe gelip iki üç sagat tik tokda ýada instagramda oturyp ertesi gün ýenede şol öwrenişen şekilde Ýene ýol boýy uklap, işläp, haçana çenli gezjeksiňiz? Siziň adam ýaly bilim alyp, adam ýaly hünär bilen, adam ýaly aýlyk alyp işläsiňiz gelenokmy? Siz media bilen gara zähmetde ömrüňizi geçirmekçimi? Ýeňil eklenç ugrunda bozulyp giden ýaşlar oýlanyň. Otuz, elli ýaş doganlarym, uýam, agam, size ýüzlenýärin. Siziň köpiňiziň Türkmenistanda maşgalaňyz, çagajyklaryňyz bar. Siz olar üçin ýaşap, işläp ýörsüňiz bilýärin. Maşgala mukaddesdir. Çaga ata-enä Alla tarapyndan berlen jennetiň miwesidir. Olar hakda alada etmek siziň boýnuňyzyň borjy. Maşgala hemme agzasy bir ýerde wagty maşgaladyr. unutmaň. Gynansakda aýralyk gowy zat däl. Köp maşgalalar aýralyk ýeter-ýetmezçilik ýüzünden dagady. Maşgalaly gelin-gyzlar ýurt daşynda başgalar bilen ýaşap, soňra işläp ýörün, iş agyr, wagtym ýok diýip, öýüne hepdede bir jaň etse ýa etmese, Onuň adamlaryny we çagajyklaryny iberýän ýüz-iki ýüz dollar puly halal bolarmy? Kim haçana çenli çydar? Ynanar, pikirleniň. Elli, altmyş bäş ýaşly hyzmatçy ene. Çaga bakyjy, hassa bakyjy, bir ýerlerde garawul ýa-da çopan bolup ýören türkmen aga, size meň örän nebisim agyrýar. Siziň üçin bu zalym dünýä bogazyma sygdygyndan gygyryp, bir sorag beresim gelýär. Bu ynsanlar näme günä etdi, Sen bulary gynap-synap otyrsyň? Siz Türkmenistan halk üçin alada edýän döwlet bolsa bu ýaşda agtyklary daşyňyza jemläp rahat durmuşda ýaşamaly adamlar dälmi? Mugtuna, öz ýurduňyzda öz agtyjaklaryňyzy söýüp oturmagyňyz dogry dälmi? Haçanäçelli siz hyzmatkär gul bolmaly? Biriniň minnetini çekip hyzmatyny etmeli? Maňa bu soraglara jogap berjek ýeke ynsan ogluny maňa görkeziň haýyş! Mähriban ildeşlerim, siz bu durmuşa boýun bolmaň! Men siziň beýle sergezdançylygyňyza çydap bilemok. Aýaklanyň, oturmaň, goşulyň! Halkyň hereketine goşulyň! Aktiwleşiň ýaşlar ömür tiktokda ýada başga eglenjide däl ömrüň lezzeti azat erkin watanyň tämiz howasyndadyr erkinlik azatlyk üçin hemmeleriň bir jan bir ten bolmagy zerurdyr oýanyň herekete goşulyň. Watan üçin, halkyň ertirki gün üçin edilýän halkyň hereketinde öz mynasyp ýeriňizi alyň. Agzybirlikde güýç dogar. Iliň güýji, siliň güýji. Unutmaň.